Helo, a chroeso nôl i Pop Ti, lle heddi fi, Jed, yn cyflwyno i chi Cwis y Ganrif. Cwis lle ni'n rhoi ddau person sydd yn nabod fi'n dda iawn yn erbyn ei gilydd i gwybod pwy sy'n nabod fi'n well. Yn cystadlu heddi mae brawd fi, Jack, Hi Jack. Right, right.
Yn erbyn ffrind gore fi, Jack. Good.
Ti'n rhaid, Jack? Iawn, good deal. Good.
So dyna beth fydd yn dod os byddwch chi'n cael cwestiwn yn anghywir heddi, boys. Pei stwnsh enfawr yn y chops. Ah. Ond dyma sut fydd yn gweithio. Rownd 1, cwestiynau i Jack O'Reilly, yn specific i pethau fel sy'n ti gwybod amdano ni. Rownd 2, uh, yr un peth, I ti, Jack, ok. A rownd tri, uh, quick fire rownd. Mae yna buzzers o flaen chi. Y gyntaf i buzzo fewn.
Wel, wedys i'r gyntaf. Ie, yeah, pan, fi, pan fi'n gofyn y cwestiynau, fe. Y gyntaf i buzzo fewn fydd yn ateb. Os chi'n cael y cwestiwn yn anghywir, bydd y person arall yn cael chyfle i rownd y pwynt. Byddwn ni'n adio'r scores ar diwedd y rownd, y tri rownd, um, i weld pwy sydd yn nabod nhw'n well.

am cwestiwn gynta. Cwestiwn gynta, Jac. Yn erbyn pwy oedd gêm rygbi nath fi a ti chwarae gyda'n gilydd gynta?
Bagoed.
Cywir! O, ateb da. Sut allai anghofio? Cwestiwn 2. Ni di bod i cwpwl o festivals cerddoriaeth gyda'n gilydd. Sawl un? Uh, pa un oedd y gynta? Uh, um,
fe fi festival oedd e? Cywir.
o, ni dyn dda mor belled. Uh, cwestiwn rhif 3. Nath fi a ti wneud fideo pop ti blwyddyn diwethaf. Um, nath e'n rili really dda, ond faint o views sydd gyda fe. Oh, yeah. Os ti mewn deg, na i roi y pwynt i ti.
Wel, uh, 2000? Ydy hwnna'n uchel ne? Ie, rili uchel. Na, 512. So, uh, Jack, ti'n gwybod beth sy'n dod? Pei gynta y fideo. Mewn i Jack. Oce, mlaen â ni i uh, cwestiwn pedwar, ti'n oce? Okay? Ie. Yeah. Gret.
Uh, pan oedd ti'n byw yn Awstralia, ti'n cofio am flwyddyn, uh, nes i ddod allan e, gyda'r ysgol i gwrdd ti. I ba ddinas ath ni gyda? Uh, uh,
o'n i wedi cwrdd ti mewn airport.
Um, Do.
Brisbane oedd e. Cywir.
Yes. Da iawn.
Ma fe, ma fe, ti wedi bod yn brysio lan, fi'n gallu dweud. Ac yn olaf, falle cwestiwn mwyaf tricky. Uh, yn gêm rygbi yn erbyn Ystela Fera, sgôr 21-6 i Glynydd, dim ond y ddau yn un a sgorio'r pwyntiau, gyda'r teitl yn papur newydd lleol, sydd yn eitha brwd, ewch ni, um, Fera struck by O'Reilly Force. Uh, sawl pwynt ges i a sawl pwynt ges ti, fi'n gwybod, mae'n eitha, mae eitha siocyn. Am teitl.

11, fe? Cywir.
Yes! da iawn, Jack. A dyna oedd rownd un. Oce, okay, amser am rownd 2 a cwestiynau i Jack Quick tro hyn. Dyma fe. Uh, edrych ymlaen, Jack? Ie, yeah, ie, yeah, edrych ymlaen. Mi'n credu bod fi'n nabod ti'n eitha da, felly dylse hwn fod yn orau. Fi'n gwybod bod gwyneth tra ti'n felyn, achos ti ddim yn torri nhw. Smawn nhw'n felyn, smawn nhw'n felyn o gwbl. Maen nhw'n ffresh. Na right? Amser am y cwestiwn gynta. Ok, Jac, cwestiwn gynta. Nes di berfformio mewn drama theatre nes i greu yn brif ysgol, ti'n cofio?

Ok, cwestiwn rhif dau, Jac Cwic. Beth oedd enw, slash, be oedd eitem gyntaf fi a ti gyda'n gilydd i Stwnsh Sadwrn? Ti'n cofio? Gôl Rille. O! Cywir! Yy, i'r gwylwyr, yy, fi yn gwisgo lan fel gorilla yy, mewn penalty shootout yn y gôl. Ok, cwestiwn rhif tri, Jac, ni di bod ar sawl wyliau gyda'n gilydd yn tyfu lan. Llwyth nhw. Uh, yn edrych o'r llun yma ar y iPad, lle ydyn ni? Ni'n gwybod yn gwmwys ble o'n i fanna. Oedd na doi neu tri pwll yn yr uh, gwersi na, yn Bulgaria i ni. Ateb cywir, da iawn Jack Quick. OK, uh, cwestiwn pedwar. Ti fel ffrind Di ddod i wylio fi, bron pob sioe dwi di wneud. Wa, wa, wa, ware teg, ware teg. Um, un sydd yn aros yn y meddwl, um, fi'n siŵr, achos y perfformiad anhygoel. Y cynnyrchiad o Sweeney Todd. Be oedd uh, cymeriad fi? Sa'n gwybod os, os oes na Mr. i'r... Mr. Lovett? Mister Lovett? A yr ateb cywir oedd uh, nid Mister, uh, Mister dim byd, just Pirelli oedd yr ateb. Ac y cwestiwn olaf. Mae fi a ti wedi bod mewn yr un drama teledu ar S4C Yn yr un gyfres hefyd. Gwaith cartre. Ateb cywir! Da iawn Jac. A dyna oedd rownd dau. Cer i olchi dy hunan. So, rownd rhif tri, y rownd olaf bois. Mae fe gyd yn dod lawr i hyn. Yym, Jac, ges ti tri pwynt, Jac Cwic nawr, yn y rownd gyntaf. A rownd gyntaf ti, Jac O'Reilly, ges ti bedwar. So, mae Jac O'Reilly ar y flaen. Agos. Mae fe'n agos.
Allan o pump. Rhy agos os unrhyw beth.
Quick fire round yw e. Mae buzzers fan hyn. Jac, mae buzzer ti'n swnio fel. A buzzer ti, Jac, yn swnio fel.
How long have you known it in for?
Mae nhw'n paratoi hwnna trwy bore. um, OK. Hwna yma. Uh, ac fel pob rhwnd arall, os ydych chi'n cael anghywir, Ti'n rhoi pie yng nghwyneb y Jac arall. Amser am y cwestiwn gyntaf. Cwestiwn i fi un. Maint traed fi? Jac Vic. Naw.
Cywir!
Cwestiwn rhif dau. Oedran fi ar fy pen-blwydd nesa? Jac O'Reilly. David Gruff.

um, forearm. O, anghywir, pen eirin. Ah. Cwestiwn i pimp, yn tyfu lan, pwy oedd hoff WWE wrestler fi? Jack Wick. Matt Hardy. O, oh, anghywir. Jeff Hardy. Cywir! Ah!
Cwestiwn rhif 6 i ba prifysgol es i? Enwch e.
Trinity St David ond yng Nghaerdydd. Cywir!
A allwn ni hefyd cymryd Drindo Dewi Sant. Rhif 7, dwi wedi chwarae a canu mewn ddau band, enwch nhw. Ww, yn un VAR, yn ni'n gweld, fi'n mynd yn Jack O'Reilly fi'n meddwl. Yes. Oh.
Blue Robe.
A Paul O'Merys. Un pwynt i Jack.
Da iawn. Cwestiwn i foeth. Ar un pwynt, oedd y tri o ni gyda'r un prif athro yn ysgol gynradd. Pwy oedd enw e? Jack O'Reilly eto. Mr Morgan. Da iawn. Mr Morgan. Cwestiwn i wnaw. Enwch y ddau sioe theatre proffesiynol dwi wedi bod mewn yn Sherman Theatre. Chi ddau wedi gwybod dod i oelio nhw, Jack a Riley? Les Miserables.
Na, I know it.
The Elf and the Shoemaker. O, oh, cofio hwnna? Uh...
Anghywir, boys. Uh, yr ateb oedd yr hwyaden fach hyll. Gei Jack un pwynt am hynny.

Very funny. Cywir.
Cwestiwn 12. Dwi di gallu chwarae pedwar offeryn trwy gydol fy mywyd. Guitar, drums, ukulele a beth. Jack Quick. Trumpet.
Anghywir.
Oh!
Um, cornet. cornet!
Anghywir i'r ddau. Beth yw e, de? Pai a ten o hôn. Oh. Ateb. A dyna oedd cwiz Jac yn erbyn Jac. Nawn ni ddatgelu'r sgwr. Right there boys, dyna diwedd y cwiz. Ydych chi wedi joio yn gyntaf? Ie. Ie.
Nethon ni chwerthin do? Uh, mae hwn yn special. Uh, ti nath wneud hyn, Jac. Ie. Yeah. Um, fydd yr uh, collwr yn cael hwn yn y chops. A dyma'r sgôr. Yn rownd 3, Gafodd Jack Quick chwech wiced, ac ar rownd tri, gafodd Jack O'Reilly tri. Sydd yn meddwl, mae Jack Quick yn cael naw pwyntiau, a mae Jack O'Reilly gyda saith. Sydd yn meddwl, Jack Quick, bod ti'n cael y ffrisau.